Bung kuahna, Jim a an harsatna a tawk. Jim chuan lawng inhunna lai chu a han en chiang a, tui fawn sang chuan lawng chu tuipui kam hnaih takah a dah a, tui tlema zawngin a la chim a ni. Mihring puihna tel lo chuan lawng chu tuipuiah a chhuak thei tawh lo va, a thiante nena an let leh hma chu a dinna ngaiah a ding reng dawn tih a hre chiang hle. A rang thei ang ber a thing in ka pan a ngai a ni. Ka thian te kha suam hmang ho khan lo bei nawn tawh lo se ka va han ti tak em a ti rilru neuh neuh a. Thing in chu a rang thei ang ber a thlen vat chu a tum ta a. Lawng chu thli in tuipui lam a a chhem luh loh nan lawng puan zar chu a ti hniam hmasa te te a. Tui thuk lo lai. A kawng chen vel a thuk ah chuan a zuang thla a, tuipui kam a pan nghal a, a awmna lai leh thing in inkar hlat zawng tur chu a chhut neuh neuh a, tuipui kam tiau vut piah a thing dinna lai chu a pan ta a ni. Thing hmun a thlen chuan lawng awmna lam chu a han thlir kir a, lawng chu tui thuk lo lai ah a in hung a, sir zawng in a awn bui a, enkawl tu nei lo leh rauh san tawh ang a ti hle. Kan haw leh theihna tura kan beiseina neih chhun i ni tih hria la, lo kalsawn miah suh ang che, ka rawn let leh thuai ang tiin lawng chu mihring ang maiin a bia a, hma lam a hawi san ta a ni. Thing inthleng tur chuan darkar eng emaw zat a kal a ngai dawn tih a hria a, chak takin a kal a, mahse a chauh lutuk loh nan tlan erawh chu a tlan duh lo. a thiante hnên thlen hlan a nghahhlelhna leh suam hmang ho hnên atanga lawng a chhuhsak avângin chauh pawh a hre mang lo va. Amah chaua lawng a lâk lêt leh dân chu a thiante hrilh hlan a nghakhlel tawh êm êm a ni. Thing in chu a hnaih tawh viau lai chuan khua a lo thim a, vân boruak thiang takah chuan thla a lo êng uar a. Tûnah chuan hmanhmawh chi a ni tawh lo. Silver a hoten thing in chu an en thla reng mai thei a, an hmu palh ang che tiin a infuih mawlh mawlh a. Thing karah chuan thawm nei miah loin a kal zel a, thawm neih a hlauh avangin a ke pen tin chu a fimkhur hle. A tawpa tawpah thing in hungna pal chu a thleng ta hlawl a, thawm dim takin a lawn liam a, pal lehlamah chuan a far thla a, Fimkhurin thing in chu a pan ṭhem ṭhem a, patling hnar thlawrh thlawrh ri a hriat avangin tumah an harh lo niin a lang. A va zia lo tak em, hetianga an mutte chuan Silver a leh a hoten duh tawkin an bei thei anga, an that vek dawn asin, a ti rilru a. Kawngka a lo thleng ta, thing in chhung chu a thim mup mai a. A pen lut ṭhem ṭhem a, sava hram ri tuar a hriat chuan a phu chiang lutuk chu a zuang dawrh mai le. Pieces of eight, pieces of eight. Silver-a sava chu a aw rawl tawpin a hram nghek nghek a. Inchhunga mu te chu an che ṭuah ṭuah a. Jim chu hlauthawng tak leh thil awmdan hrethiam loin a ṭhu ta hle hle a. Silvere leh a hote an ni maw? Hetah hian engtin nge an awm theih? Khawnge ka ṭhiante kha an awm? An thi vek em ni ang? Heng suam hmang ho hian an that vek em ni? tiin a ngaihtuah a. A ngaihna a hre lo kher mai. Jim-a ngaihtuahna chu a kal thui hle a, a thiante chu inbeihnaah an thi vek a nih a ring nghet ta. Chutih lai chuan suam hmang ho chu va ki hram vak vak khan a ti harh a, Tunge lo lut? tiin an rawn au a, Eng kha chhi teh u an rawn ti bawk a. Jim-a rilru chu a fim leh tawh a, tlanchhiat tumin a a han inherh a. Mahse, thing inchhung chu a thim em avangin suam hmang lo mu pakhat chu a pal a. A tlu ta a ni. A che sawn leh a chet sawn leh hma chuan kut chak tak pahnih hian a banah an rawn ṭham nawk a, tlanchhiat ngaihna a awm ta lo. Eng kha han la teh u, chu aw chu hai rual a ni lo va, silver a aw a ni tih a hre chiang khawp mai. Thing in aṭang chuan suam hmang pakhat chu rang takin a tlan chhuak nghal a. Tun ang zan reia an tawmna hmun a lo lut chu tunge a nih an vai a, an hmuh theihna turin Meichher chu sang takah a keng a. Jim, nang i ni maw? Silveraw chu mak tihna hlirin a khat a. Tun ang hunah eng thlichhia in nge rawn chhem lut che? a lo ti a. Jim chuan amah thlir thap tu hmel pawr phengphung te chu a han en a. Silver a chhiar telin paruk an ni. A dinhmun chu a khirh em avangin a rilru a buai vek a, a nun chhan him dan tur pawh a ngaihtuah chhuak zo tawh lo. Silver a chuan muang ban chat hian, Jim, tawng ta che, ka thil hriat duh hi min han hrilh teh. Kan zing a tel turin i lo kal tiraw? A dikem, i thianten an phatsan che a, kalhna tur i nei lo tiraw? a ti a. Ka thiante chungah enge thleng ta? tiin Jim chuan zawi sap hian a lo zawt, a lo zawt let a. Eheu, a va mak ve, i hre lo tak tak maw? Aw, hre miah lo tiin Jim chuan dik takin a chhang a. Silver-a chuan thawk a han la hak a, engemaw chen chu a han ngawi vang vang a. Jim, lo ngaithla teh, Ka naupang ngainat zawng tak i ni a, a han ti te te a. Naupang fel tak i nih hi ka ring sa a, chuvang chuan i dinhmun hi ka hrilh fiah ang che. Chumi hnuah chuan kan zinga tel ve emaw, nangmah hmu duh tawh lotu i thiante zinga let leh emaw chu i thlang dawn nia a ti ta a. Jim chu a bu nghauh a, engmah a sawi thei tawh lo. Silver chu Jim a tawng chhuah nghakin a han ngawi vang vang a, a tawng tak loh avangin a sawi zawm leh ta a. Nimin khan thil mak tak a thleng a, I thian, Doctor Livesey kha min hmu turin a lo kal a, Flag var nen thing inhungna palah hian a lo ding reng mai a ni. Kan han inbiak chuan lawng a bo daih thu min hrilh a, kan han zawn ngial hnuah pawh lawng chu kan hmu zo chuang lo va, kan beidawng tak zet a ni, a ti a. Silvaran lawng chungchang a sawi chuan Jim-a chu a hlim ru hle a, a chhungrila nuam tihrukna a nei a ni. Silvara chuan a sawi zawm leh a, Kan thil la neih te insem turin kan inremsiam ta a ni. Doctor Livesey hi pa tha tak chu a ni e. Thing in leh ei tur tam zawk min chantir a, chumi rulh nan chuan an duhna apianga him taka kaltir a phut a ni. Kan zinga pakhatin hliam a tuar a, min tihbuai lo in tiam chuan keini pawhin kan ti buai lo ang che u a ti a. A thiante nen chuan thing in hi an kalsan a, keinin kan chang ta a ni a ti a. Silver-a chuan Jim chu a han nuih deuh suk a. Doctor Livesey khan naupang sual chu eng atan mah a tih loh thu leh buaina a chhuah laia tlanchhia, tlanchhe chi chu a huat thu min hrilh bawk a. Hmuh leh che a duh tawh loh thu a sawi a ni, a ti a. Jim chu a thiante an la dam avang leh an him avangin a lawm hle a. Mahse, amah chu a him ve leh him ve loh a chiang tlat lo. Hmelma zingah a awm a, dawt hrilhna hun leh duhtawka bumna hun an pe a. Mahse, dawt hrilh chu a duh lo. Suamhmang ho chet dan hi a kham hluah hluah tawh a. Thu dik a hrilh hnua a nunna derthawn tur zia pawh ngaihtuah hman lovin thu dik sawi a tum ta zawk a ni. Silver, lo ngaithla teh. Jim-aw chu a chang fek fawk hle a, kan zin chhuahnaah hian rophum ruk hmuh tumin i chhuak a, rophum ruk neitu i nih dawn phawt chuan sualna nei lo mi engzat nunna nge i laksak i ngaihtuah miah lo. Mahse, tunah hian han inngaihtuah chiang teh, lawng i hlauh tawh a, i hote zinga a chanve chuang i hlauh tawh bawk a, rophum ruk pawh i hmuh a rinawm tawh lo a ni. I buaina leh harsatna zawng zawng thlentu hi tunge i hria em? Jim chu a han chawl dat a, amah hualtu suam hmang ho thinrim rum ri chu a hre thei a. Silver chu a thinrim hmel ber niin a lang. A kut a hum ruh a, a thaw suk suk a. Keimah hi ka ni, he roawmna thliar kar kan hmuh ni a, min phiar ruk lai khan apple barrel ah ka awm reng alawm. Inthusawi kha ka hre vek a, nang leh i kaihhruai suam hmang ho Beiliat. daih let tura an inpuahchah theih nan a hun takah ka thiante ka hrilh a ni. Keimah bawk hi a lawm, lawngthlunna hrui zaichattu leh tuipuia i lawngchhuahtu chu lawnga lo awmsuam hmang kha ka that a, tunah chuan keimah chauhin ka hriat hmunah lawng chu ka thuk ruh a ni. Jim-a-aw chu a ring tial tial a, tunah chuan a au a ni ber tawh a. Tunah hian thih pawh ka hlau tawh lo va, i duh phawt chuan min that rawh, ka thi a nih pawhin i ruahmanna bawlhhlawh lutuk hi ka tihbuai nasat theih zia hi hria la ka duh a ni. Jim-a a han tawng zo chu a reh chiang kher mai, suam hmang ho hmel chu mak tihna hlirin a khat a, mak ti takin an inen hu a. Jim chuan chutiang em em chuan a tibuai thei ang tih an ring pha lo. Mipa naupang mai a ni si. Chutah an phun ta sur sur a. Jim chu a thil tih sualah a phu tawk hremna pek ngei an phut ta a ni. That rawh tiin pakhat a lo chhuak a, kha nau chim awm kha tih hlum tur a ni tiin midang an rawn au ve leh a. Hrem rawh, that rawh tiin pakhatin a rawn chhunzawm leh a. Ngawi rawh u, tiin Silver chu ban phar chungin a rawn au tuar a, a reh nghal thuap a. Tunge hetah hian Kaptein? Helai velah hian tunge Kaptein? Tlaktlai lo ho, han sawi teh u, tiin vin takin a zawt tuar tuar a, tumah an tawng lo. Kei hi thuthlukna siamtu ka ni. A chiang em? Rawtna chu in siam thei a, mahse tuma'n thupek in siam thei lo, rawtna chauh in siam thei. tih hre rawh u. Rulpuiin a hmelma tuk tuma lei a chhuah zauh zauh ang mai hian Silvera chuan a hmui a han liak kual a. Silvera chu a hlauh em avangin Jim chu a chhungrila a khur ru dawt dawt a. Chutiang khawpa mi hlauhawm a lo ngaina thei chu mak a ti hle. Silvera chuan rang takin ngai a awh leh nghal a, ngainat awm tak hian a han nui suk a. Rawtna chu siam theih a ni tih pahin a han hawi kual a. A hote pawh chuan ngai an awh ve leh nghal mai a, an han in enkual a, silver-a thuneihna chu an pawm tih entir nan an bu nghauh nghauh hlawm a. Suam hmang zinga pakhat, Morgan chuan fimkhur tak hian, Jim Hawkins-a chungchang hi tuna kan ngaihtuah nghal ka rawt e, a han ti a. Chu chu ka pawmpui e, tiin suam hmang dang dik chuan a lo thlawp a, hlauthawng tak hian Silver chu a en deuh zuk zuk a. Suam hmang dang te pawh chuan Jim a chungchang ngaihtuah nghal an duh thu chu an sawi ta tliar tliar a. Silver chu rei lo te a a han inngaihtuah zawk a, a hote lam chu a hawi ta a. A vaibel chu a tana a han pak khu hluah hluah a, vawihnih a han khuh leh khurh khurh a, chumi hnu chuan a tawng chhuak ta char char a. Lo ngaithla teh u le, Jim a chungcha ngaihtuah nghal in rawtna hi ka pawmpui a che u. Amah erawh chu hmanhmawh taka thuthlukna kan siam hma leh mipa naupang fel tak kan tih hlum hma hian Jim hi biakfal lawk ka duh a ni. Thing in atang hian lo chhuak rih turin ka duh cheu a, gym a ka biak zawh hma chu pawnah sawn in lo awm dawn nia, harsatna min siam ka duh lo va, tuman bang phen atangin min ngaithla tur a ni hek lo, a chiang tawk em, chhuak ula ka koh hma che u chu pawnah lo va awm rawh ule a ti a. Suah hmang ho chuan Silvara leh Jim chu an chhuahsan ta dial a. Silvar chuan a hote chu hla tawk takah an kal ngei em tih chian nan tukverh atangin a thlir zui a. Tukverh bulah chuan a thu a, Jim lam chu a rawn hawi ta a, Lo ngaithla teh Jim, nang hi min tibuai nasa ber tu i ni, engvangin nge ka khawngaih che ang? i nunna hi ka zuah teh lul ang ni. Min khawngaih a ngai hlei nem, thih ka hlau lo tih ka hrilh tawh che kha. I ruahmanna tihlawhchamtu ka nih hi ka lawm em em zawk a ni. Ka nunna hi i zuah erawh chuan thil pakhat chu ka ti am ang che, England ah kan let leh thei a nih chuan i thubuai an ngaihtuahna ah thuhretu ah ka chang ang a, thi tura i chungthu an rel lohna turin ka tanpui mai thei che a ni. Chu chu thutiam a ni em? tiin Silvera chuan a lo zawt hu a. Thutiam a ni lo. I thubuai an ngaihtuah chuan tanpui che ka tum ang tih ka hrilh ringawt che a ni. An khaihlum lohna tur chein theih tawp ka chhuah ang. Silvera chu bu nghut nghut chung chuan a nui suk a, a vai bel chu a han la thla a. Meg hu tam em em tih chhuah pahin hliamna tak tuar ang hian a rum a, a hmel chu a rawn dur khup. khup a, reilo te chhungin chau tak leh upa tak hmel a rawn pu thut mai a ni. Chhuatah chuan a thu hnawk a, bang chu a ngheng ta riai riai a, rei tak chhung mai mitchhing chungin a thu ta vang vang a, Jim-a'n a mu thlu tawh ni ngei a, a hriat hnu chuan a rawn meng leh tial tial a, chau tak hian a rawn tawng chhuak a, Ka nau duh tak, naupang fel tak leh huaisen takah ka ngai thin che a, ka ngaihdan dik zia chu tunah hian ka hre chiang ta. Nangmah chauh pawhin thil tam tak i tihlawhtling thei a nih hi. Ro phum ruk zawng tura kan chhuah lai khan ro chu awlsam taka kan hmuh ka ring a, hetiang hian nang leh i thiante hnen atang pawhin awlsam taka chhuhsak theih che u ka inring a ni, tiin a kutzungpui leh a kutzungtang chu maksak tak hian a han ti hrang a, mahse, hetiang thil lian tham tak ti thei turah hian ka lo ngai lo che a, tunah chuan a chanchhe lamah ka chang ta tih ka hre chiang viau a ni, a ti ta a. Silver-a thusawi chu Jim chuan awih har a ti a, a lawm ru hle nachungin a hmelah chuan engmah a ti lang duh chuang lo. Silver chuan a chhun zawm leh a, ka kutah lawng a awm tawh lova, ka hote zinga a zah ve lai chu an thi ta. A la dam te lah hi an huaisen lutuk tawh lova, ka dinhmun hi a beidawnthlak a ni. Kan haw kawngah pawh ka bulah i awm chuan ka him dawnin ka hria a, ka him loh pawhin min khaihlum lohna tura min tanpui tur pakhat ka nei dawn tihna a ni bawk. Ni e, ka tanpui ngei ang che. Silver-a chuan a vaibel chu a han pak leh tual a, a han khuh leh khurh khurh a, Thil pakhat a la awm, ka thil hrilh che hi ka hote hrilh miah suh ang che, tunah pawh hian an buai ṭan tawh a ni, i hrethiam tiraw? Jim-a chu a bu nghauh a, Silver-a chu tukverhah chuan a chhuak a, vawihnih kut a han beng a, zanriah takah chuan a kut beng ri chu a ring hle a, hla tak aṭang pawhin a hriat phak a ni. Rei lo te hnuah a hote chu thing inah chuan an lo let a, an za vaiin Silvera dinna hmaa chhuatah chuan an thu ta hlawm a. Ka ho teh u, lo ngaithla teh u, in rawtna zawmin Jim Hawkins hi ka kawm a, tunah chuan a nunna zuah phawt tha ka ti a ni, mi tang kan nei dawn tihna a nih chu. Silvera chuan a hote chu a mal te tein a han en kual dan dan a, chutah a sawi zawm leh a, Hmelma thi tawh kawlh ai chuan mi tang neih hi a hlu daih zawk a ni, ka thusawi awmzia chu in hria em? a ti ta a. Silvera'n thu a sawi zawh chuan suam hmang ho chu an phun nghal sur sur a. Jim-a nunna zawhsak chu an duh lo hle. Thing inkila ding Jim-a chu a khur zawih zawih a, mipa naupang mai a la nih avangin chutiang khawpa dinhmun hlauhawmah chuan a la ding ngai lo va, patling rualin a thisen chhuah an chak em em chuan a ti hlauthawng em em a ni. Silver-a chuan ban a han phar a, a reh leh duak a, a sawi zawm leh ta a, tih hlum in duh vek tih chu ka hria alawm. He mipa naupang hian pawi a khawih nasat avangin thih chu a phu tak zet a ni. Mahse, ngaihtuah chiang teh u, Pathian khian van atangin vanneihna kat rawn theh thla ta sela, mi aa chauhin a pawt thler anga a paih ang. Jim hi kan vanneihna kat a ni dawn tih hrethiam turin ka duh cheu a ni. A thiante nen pawh lo intibuai ta ni ila, a lu ah hian pistol kan chuktuah thei dawn avangin kan chanti thatu a ni bawk ang. Kan intih buai thuai ka ring nghe nghe asin, in hre thiam tawh em mi mawl ho. Suam hmang pahnih pathum chuan an pawmpui tih lantir nan an lo buk khum a, Silvera chuan a sawi zawm leh a, Tunah chuan in za vaia in ngaihtuah thlen phak loh thil pawimawh ber ka sawi tawh ang. He mipa naupang chauh hian lawng awmna a hria a, tumah dangin a awmna an hre lo. A thiante pawn an hre lova, keini pawn kan hre lo anih hi, a dik em? Rophum ruak hi lo nei ta pawh ni ila engtin nge lawng tel loin kan haw pui ang? Tui hleuh hi ka chak lo khawp asin. A rawtna an pawm pui ta tih lantir nan an lo bu nghut nghut a. Silvera chuan a sawi zawm leh ta. He mipa naupang hi in thah chuan England a in let leh theih na tur awm chhun in that dawn tihna a ni. Khati khan ka sawi tur zawng zawng ka sawi zo ta. Tunah chuan he mipa naupang chungchangah hian ngaihdan ka la khawm dawn a, kan zingah engzat hian nge tih hlum duh a, engzatin nge tangkai zawk a hman atan tih hlum duh lo min han hrilh teh ul e. An zavai chuan tih hlum an duh loh thu an sawi vek a, Silver-a hmel pawh a hahdam hmel ta deuh a, ngainat awm tak hian a nui ta suk a, hetianga ngainat awm taka a han nuih hi chuan rei lo te ah mi rilru a hneh zung zung thei a ni. Gym a chungchang kan rel fel tawh bawk a, chawlh hahdam a hun tawh e. Thian teh u, rilru nuam tak khan awm rawh u. Rophum ruk hi kan hmu ngei ang a, rangkachak leh silver tam tak nen kan haw ngei ang. Lal fapa te anga rui hnep in kan haw ang a, hausa takin kan ram kan pan dawn a ni. A hote chuan phur lutukin kut an beng a, Silver-a chuan mi rilru a hneh theih zia a ti lang leh ta a ni. Anmahni lo thlir rengtu Jim chuan Silver chu an zingah a hlauhawm ber tih a hrechiang leh zual hle.